Apparently mbinga dzese mbinga dzese vanhu vatoziva vane mari vakusiya kusapota music. Initially it was Passion Java semaziviro yenyu munoziva kuti akangoita slow down. He didn't actually announce kuti akusiya kusapota music but the likes of ana Rocky vaaimbosapota and the likes of mamwe project aiita nana DJ Towers akangostopa kumaita but currently now iri kupisa mazuva ano ndiye atina chimutaris nezuro akadropa a bomb saying kuti is no longer supporting maarts and is no longer supporting music in a way because akuvhara nash tv and heis saying uh, nash tv outlived its purpose since 2020 i think patime yakatanga kuita covid up until now akataura kuti iye haachakwanisi kuramba achicontinua eh, kuita nash tv and heis now uh, venturing more kumabusinesses ake and also heis saying kuti vanhu vari kuda mamentorship in business context he's open for business ari kusapota vanhu ivavo but chii chakakonzeresa kuti tina chimutarisa aite that decision because always there's a reason always chinoita kuti munhu afunge kusiya something changa achiita especially a philanthropist like mr mutarisi tikada tarisa izvozvi izvi pane marecent events akaitika eh, anogona kunge akatriga kuti vamutarisi vafunge kuti handichakwanisi kuramba ndichipusha masine music togona kutarisa kuflopa kwakaita reima over and over and also eh, mamwe mabacklash anouya pasocial media due to the fact yekuti vamutarisi vari kuzama kupusha mageto youth uh, kuti vaite something chiri nani but then tichitarisa art industry is now going to suffer but chii chingava chakakonzeresa some of those decisions ekuti vamutarisi vati aiwa inini handichakwanisi kuramba ndichipusha masini emusic Togona kuita ma speculations because mbinga dzasara dziri ku supporter ma arts so far mu Zimbabwe tikada kutarisa vanhu vakawanda togona kutarisa vana Mister Scott Kupa vana Eh, usei witness chivhayo even recently our president mr emerson munangagwa is now supporting maarts tikatarisa currently vakapa vana chipo muchengwa mota and actually vari kupa vamwe vanhu even kumasports tikada kutarisa vana vana jalai vakapihwa ma uye even team rakawanda wanda riri kuita zvinhu zvinhu se recreational or zvinoisa zimbabwe pa map vari kupiwa mota even na president but again the same time yatanga kuita that trend avista mutarisi vari kuratidza kuti ndopavakukanda vachiyenga mabhutsu vachiti ndichakwanisa kuramba ndichisupporta the art industry so what could be the reasons chaprompta this kuti chiitike ende tikada kutarisisa ipapa apa togona kuona kuti some of the artists Eh, tikada kutasa back in i think three weeks ago eh, or four weeks ago im not sure a month ago pane pakaitika mama awards eh, mukada kutarisisa pakadanwa mayouths ndopakazonopiwa vana comic elder mota paipai napresident and then nisha teas was part of that um, that that team yakanopiwa mota and he, she was actually nominated for that and she actually getting she, she was awarded pa that commemoration but again pane vamwe vebato eh, riri kutonga vakazobuda patwitter vachitaura kuti akafurira nisha teas kuti asauye eh, kumaawards iwawo kana tatasauye eh, ku that commemoration iri kucommemorata mayouths vari kuzama kupusha zimbabwe forward akabhaiza because nisha tis ndiye anga ari paline yekupiwa mota yakazopiwa comic elder eh, ndinoda kuti muvabate ipapo and iw also put evidence uh, on your screen so that ndisaite sekunge ndiri kutaura zvinhu zvandisiri kuziva so my thoughts my thoughts its my opinion free speech uh, i'm thinking kuti uh, nisha teas nisha teas or the team or whatever maartist ari kunash tv vakatanga kupushawo eh, kuti sei tisiri kukwanisa eh, kuwanawo some of these goodies zviri kupiwa maartist nemapresident zviri kupiwa nana sewikino chivhayo because i think according to my own perception or my own opinion i'm thinking kuti maybe maybe their contractual agreement haisi kutendedza kuti ivo vakwanise kuita part of those eh, maspri ekupiwa zvinhu eh, mahandouts and also i think macontracts avo anovabvumira kupiwa some of these goodies because tikada kutarisa the likes of anasenflow vaitofamba nemota eh, vanhu matesla ayaya and you remember patime yakamboitawo senflow accident netesla achibva kumarondera and muri kupabata saka I'm thinking kuti some of the artists vekunash vanga vakupusha vamutarisi kuti toda kukwanawo pamazvimagoodies zviri kupihwa vanhu ava eh, toda kukwanawo pamasinhawo ari kupihwawo vanhu nana the likes of anasewiknil the likes of the president and currently tikada kutarisa vana mr scott kupa vakapa enzo aisha i think two days ago if not yesterday i'm not so sure akapiwa top of range car eh, top notch baba mota dziri kupisa 2025 production yemarange rover so i think kuti people actually pushed vamutarisi beyond he could take so that ndopaakutanga kuti aiwa ini ndichirega ndimboita back down ndimbovhara ndipe mukana vanhu ava vakwanise kugurowa up to uh, their full potential not saying he is not putting them paplatform yekuti vawe bcause tikada kutasa most of the artists vanga vari under nash tv tikada kutasa the likes of ana reima ndofunga pane uh, an interview yaakaita rema currently nana dj ola achitaura kuti no inini the moment yandakajaina nash tv my life has changed drastically because right now handichafambe nekombi ndakuti kana ndichida kuenda mutown ndinohaya eh, uber inouya chinditora pamba and akataura futi kuti akatobviswa kugeto akaiswa kuchi mutonaz navamutarisi eh, kuti agare kumaflats and the whole family yakugara kwakanaka but then what this means eh, for this artist and also chingava chii chakatriga vamutarisi i know kuti muchapinda mucomment station muchikomenda and i hope kuti mr mutarisi vachaona one of these videos uh, so that he can clarify again kuti chii chakakwanisa kutriga kuti vaite that decision because Also hakuna a business person anofarira kurunner loss pazvinhu zvake. Tikada kutarisa kuti a business person akaisa investment of ten dollars he is expecting that ten dollars kuti i create maybe like fifteen dollars more or maybe nyange five dollars or two dollars there's need for profit kuti akainvesta in something pane chaprofit so that iye anoramba achicontinue the operations but ukadatarisisa tinogona kutombodzokera panyaya yana deuro ishewe navamutarisi deuro ishewe achiti handina kupiwa mari yangu yesong yandakaita yakaita mukurumbira nasendflow ende nanhasi then vamutarisi vachiuya vachidefendawo vachiti izvoni e, pasong yake hatina tisati tawana chatomupa currently simply because song yake haisati yacreata maprofits anoita kuti icove macost first akainkeiwa kuti song iyoyo ivepo tikatarisa mamusic production video production even marketing tichitarisa even zvese zvinoitwa nevamutarise kuti munhu azivikanwe zvinoda mari and again tinoda kutarisa kuti chii chakazoitika in the process tinoona kuti no vamutarisi was running a loss bachira nash tv handiti saka tiri kutaurisa kuti izvezvi futi zvinogona kunge zviri one of the few things zvakatriga kuti vamutarisi vatiti aiwa handichakwanisi kuramba ndichikontinya nenash tv but again again ndinoona my, my own opinion ndeyekuti maybe the artist pushed vamutarisi so much to the extent yekuti vamutarisi vakapesera vati no chirega ndisiyane nazvo plus also entertainment semaziviro atinoiita thereis always thereis always that thing iri associated ne entertainment tikada tasisa even vana barnabas marambiro pavanozama kusponsa maartist tinoona kuti pane zvinoitika papo so chii chingava chikakonzeresa mr mutarisi kuti vati aiwa ndasiyana nazvo handichazvigoni zvekuramba ndichiita zveentertainment ndakuvhara nash tv so your comments mu comment section tiudzei kuti chii chakakonzeresa vamutarisi kuti uye and i hope kuti uh, some of these guys vana rayman senflow ana nishatis vachaona this video so that also they can chip in and help us understand why vamutarisi vakadecida kuti vakuclosa mas tv like subscribe and comment goodbye for now